Nyasia.
Nyatheno to mite dhogi. Nyaka iluong aluonga diriyo kamano. Kwano kinena. Ah, in nyaka ne ibed gi maka dhako mong'eyo to adaya winjo ka danyo. Abegi ni maka maka manade. Maka manade ma mineno ka ayaw nyaka gine na moko nyaka maka. Ah ah. Hmm? Ma e maka modong'. Na nyisi nyoro kelwa maka kelwa maka ni nyateno. Mago na rativa na danyo. Maka ni nyateno.
Nong'o na winjo ko in. Idenye kelo chiemo moro ka. Sani no redo nini na yambe chiemo na abro abro dhiri nono gi redo. Ibro dhiri. Gimina na nyisi marach aja.
To ki redi.
Redi mondo wadhi. Chiemo ni weka. Nitie gik moko misafwenyo.
Ka ka ng'ate mopo ni wuondi. Chiemo ni weka.
Ng'ata ka midawo.
Ka wuondi. Wacha ne adier. Wacha. Ne a a ka wuondi koni to ne. Wegi, kama uko hivi ni wang. Chiemo ni weyo, ni we chiemo ka. Oh.
Kawuono nyiew ring'o gomeo iwa ginene. Oh, asafueni. Ne, ne, sasa wewe chuma. Oh, gimbe inda kama wange sokore. Ah, ne. Nga dichwe wuok na de kinyo wange tir kama. Dong nanyisi na da riembe. Ina nga ang'ono miyo ichako bukuri nyaki. Ah, tapenji. Nyaka Mimi- nyiew. ah, Mimi in osiepe, bende gine ok koro inya- dwaro in bende ne ok inya biro ka samoro in ema ing'iewo ring'o ni in ba chich kodi. Dala na ok inya biro gi vest omera dok kuma idhiye go. Kendi gini nobiro ka pano dwaro ketho, kata obiro loso. Gima watim. Tapenji nyasiaya, to laro ang'o ma an dalana kucho to awinjo mana ni nyasiaya nyasiaya. Ok kata To marach. wach mane milaro ka? Ok kata marach iye ka. Dichuo ni okwe chiemo. Ineno ma? Wach maka. Ndalo adi? An abiro kae ka kata mana mata gi kata mana moko. Ne kaka tinda ta. Ne kaka de. Iniwuo. An simeji be ok tim kamano. Iniwuo. Ite iluonga ni semeji. Iluonga ni semeji. Ite iluonga ni semeji. Naye mama ni

To kara ng'a Bora ne.
timo nade?
Wuor, wuor ka pier. To dak kode nade to wuor kama? Ah, wada gima oketa to kachako pimoni. Kata idhi nya kawe. Nitie kuonde ma ok bere. Mm. Lakini ng'eni koro nyaka be koro chache chache iye matin kamano ka dak be bedore maber. We aoro mondo oduog om nade? Wago dugo omgi sana.
Alafu imiye bakul mar mchele. Aya. Mm, kawuono waloso mchele. Nyasiaya.
Gina rumo gi joka kari sagologi. Itu agi iga iye. Iye agi iga wewe. Ayo mai wang ne ok inya chiemo ka. Gimbe chuo gi ti go mijengo. Ing'e gima notimre?
Dhiang' ma ka okuto kucho ema notho. Koro ing'e ni nopog lo. Iwacho no timre nani? Mae wadhi. Ah kar manto kar luonge luonge Oyange gi ka cham. pok otho, opuodore.
Okungo opuodore. Eh. Manto chamo. Kwanza loso bor, ineno anena boche mihero go. Mm. Ema dwa to. Ok ing'e ni be dak, ok idwa, ok onego inyis ji ni winjo maber, winjo maber. Eh, nyaka Eh, idine nyaka ne. iketie matin.
lakini nitie kama oyudo abagago kumi kumi ikona ni ring'o nono akia ng'ama onyiewo cha kaji gini dochwala tek Lakini ni tang' gi matoka. Oh. Matoka ne kong'iya maber. Ah, mano Ang'o mane kake biro ah, moka? ah, kiseyiene to iyiena yiena ok natang' kode Mm. kiseyiene matoka to iyiena yiena Eh. ubayo kode uwuondoru kode lakini chieng' mana yudi nyasiaya Mm. chieng' no niyie ni siaya bor ok nidhi kata gi gari Siaya ok Ah, adonj. to losana chiemo narito wago jamni Aloso, aloso. iwinjo nyasiaya Lakini nyiew in maka.
lady na iwinjo Nyiew maka. ing'ama chuny ogeno Ah, in by lakini dhakono to ber omera dhakono hey yawa Hey, ambe nayude ndi